Geliň onda, matematikanyň taryhy barada gürrüň edeliň. Matematika iň gadymy bilimleriň biridir. Takmynan, bäş müň ýyllyk taryhy bolan matematikany bäş möwsümli ösüş döwrüne aýryp bolar. Birinjisi, başlangyçdan, biziň eramyzdan öňki, Altynjy asyra çenli bolan möwsüm Müsür we Mezopotamiýa topraklaryndaky adamlaryň matematiki sanlary we geometriki şekilleri gündelik işlerinde ulanýandyklary bilinýär. Esasan hem ondalyk we bütin dört sifrly sanlaryň we geometriki, meýdan we parametrleriň hasaplamagynda ulanylandygy bilinýär. Ekerançylyk we kalendar ulanyşygynda matematikanyň yzlaryny görüp bolsa-da, matematiki mysallar ýa-da formulalar barada hiç hili maglumat ýok. Ikinji möwsüm, Biziň eramyzdan öňki altynjy asyrdan biziň eramyzyň altynjy asyr aralygy. Grek matematikasynyň döwri. Bu döwürde matematika gündelik durmuşdan çykyp, sungat hökmünde ulanylmaga başlady. Bu döwürde oýlap tapylan formulalar häzir hem ulanylmaga dowam edýär. Bu döwürde iň gowy matematikaçylar esasan hem Platonyň akademiýasy we Aleksandriýadaky mawzoleýden ýetişen alymlardy. Iň gowy formulary we hasaplamalary oýlap tapyp ýazga geçirýärdiler. Üçünji möwsüm. Altynjy asyrdan on ýedinji asyr aralygy. Bu döwür yslam we Hindistan geografiýasynda matematiki akyl ýöretme we oýlap tapyşlaryň döwri. Al-Horezminiň algebrasy, Ibn Sinanyň lukmançylygy, Al-Tusiniň önüm almagyň formulasy ýaly ýüzlerçe oýlap tapyşyň bu döwürde bolandygy bilinýär. Ýöne mongol we haçly ýörişleriň ýykyjylygy bu oýlap tapyşlary yzyny alyp bolmajak derejede taryha gömdi. Gynansak-da, bu döwürde bilimiň Ýewropa gaýmagy bir topar formulalaryň ýewropaly alymlar tarapyndan ogurlanyp hususylaşdyrylmagyna getirdi. Dördünji möwsüm bir müň ýedi ýüz we bir müň dokuz ýüzünji ýyllar aralygyny öz içine alýan klassyky matematika döwri. Matematikanyň altyn asyry diýip hasaplanýan bu döwürde gipoteziýa we teoriýalar ýüze çykmaga başlady. Beýleki bilimleriň düýbüniň matematika baglanmagy we uniwersitetdäki ähli bilimlerde matematika sapagy bu wagtlarda girizildi. Bäşinji möwsüm. Bir müň dokuz ýüzünji ýyldan häzirem dowam edýän döwrebap matematika döwri. Matematikanyň tehnologiýa bilen iç-içe geçmegi, jet uçarlardan kosmosa syýahata, milli goranyş ýaraglaryndan nuklear raketalara, GPS we koordinatalar arkaly ýer tapyjy enjamlardan kompýuterlere we şuňa meňzeş müňlerçe tehnologiýalaryň oýlap tapylmagyna getirdi. Geçen möwsümleriň dowamynda matematika git-gide kynlaşdy we şu wagt doktorlyk derejesine ýetdi diýsek ýalňyş bolmaz. Senem matematikany gündelik durmuşda Nirde ulanýan diýýärlerdenmi? Gel onda saňa aňsatlaşdyrylan görnüşde matematikany, gündelik durmuşda nähilli ulanylýandygyny görkezeýin. Fx funksiýa, indi bu ýerde integralyň simwoly belli, içindäki duran funksiýam integrirlenýän funksiýa diýlenýär. Bu ýerdäki bölek differensirleme, x-e görä differensirleme, bärdäki asyl başlangyç funksiýa, bärdäki sm-am hemişelik san. Indi bu ýerdäki differensirleme dx, dx-iň nämedigini biz aslynda önüm temasynda ýa bilen bolmaly. Haçanda şu ýerdäki differensirleme alamaty bilen integral bir ýerde gelende, bular bir-birini gysgaltýar we netije fx dx-e deň bolýar. D, dx diýmek şu bölek biz näme diýdik ýaňy? Şu ýerdäki d bilen integral bir-birini gysgaltýan üçin dx bilen bu dx bir-birini gysgaltýan üçin netijämiz göni fx-e deň bolup galýar şu ýerde. Indi üçünji ýagdaýymyz bu ýene bir şu ýerde etýän zadymyz integral d bir-birini gysgaltýan üçin fx Funksiýanyň özi galy.
Bolýa. Bu biraz kyn boldy. Has aňsat görkezeli. Bulam has aňsat boldy. Geliň size öz durmuşymyzdan mysal görkezeli.
Gyzym söýýän bolsaň çyjagak galyňlar getir, Halak ýazjak bäş bäşden, Ýüzükleri borsun göwher gaşdan. Boýnuna dakkan monjuk, Soň kim bilýär näm boljak. Bir monjukdan zat bolmaz, Ýüz gramlyk kardinan, Ýüz gramlyk trosdan, Pişik kelle broşka, Tagut pelek broşka.

Gyňaçdan, hüjre gyňaçdan, Gadym gyňaçdan, keşdeli gyňaçdan, Gülli gyňaçdan, gülsüz gyňaçdan, Dört çemedan, bir sany wide teleýzeri, Bir sany tentir mantbon, Bir sany kir maşyny, Bir sany el maşyny, On sany goýun, Bir halta tüwi, Bir halta wyşşy un, Otuz sany çäýnek, Otuz sany käse, On kile süýji, On kile köke, On kile gara çaý, On kile gök çaý, At gulaklarym hökman on-ondan bolsun! Görşüňiz ýaly, matematikany halamazlyk üçin sebäp ýok. Onda adamlaryň köp bölegi näme üçin matematikany halamaýar? Bir iňlis uniwersitetiniň gözleglerine görä, mekdeplerde matematika sapaklaryndaky gurallaryň ýetmezçiligi we mugallymlaryň temalary doly derejede düşündirip bilmedikleri sebäpli, ýaşlaryň köpüsinde matematika garşy negatiw pikirleriň döremegine sebäp bolýar.
Unutmaň, matematika size mugallymlaryňyzyň öwretýän zatlary bilen çäkli däldir. Matematika umman ýaly çuň, daglar ýaly belent we asman ýaly çäksizdir. Siz öwrenmäni dowam ediň. Eger-de şeýle matematik mysallary çözmäni we matematikanyň syrlaryny öwrenmek isleýän bolsaňyz, meniň ikinji kanalym Myrat Mugallym kanalyna agza bolup bilersiňiz. Bu ýerde täze matematika formulalaryny, mysallaryny, çözüliş usullaryny öwrenip bilersiňiz. Kanala agza bolmak üçin ýokardaky linkden ýa-da wideonyň aşagyndaky bölümden agza bolup bilersiňiz.